Penwythnos rowndiau terfynol Ysgolion Cymru a'r cyntaf i chwarae ar y Sadwrn oedd merched dan dair ar ddeg lan taf yn erbyn merched Dyffryn Aman.
Jade Leach ar gigornel i Ysgol Dyffryn Aman. Y bel yn rhydd yn y cwrt. Galanders ar er gyd. Ac mae Dyffryn Aman ar y blaen. Cira Galanders ar gol. Y bel yn rhydd yn y cwrt. A Tegwen Appleford yn methu â hatal ar y llinell. Y tafliad hir i gyfeiriad Leach. O, Cerys Bailey ni methu hi, a mae Galanders yn glir! Mae'n ddwy ysgol Dyffryn Aman, deg munud i mewn i'r ail hanner. Galanders a'i hail gol o'r gêm yn pasio'r bel i gefn y rhwyd. Galanders sydd wedi rhedeg y gêm mae Dyffryn Aman yn achu bas hyfryd i ryddhau Jade Leach. Mae Leach yn glir a'i dyma'r drydedd i Ddyffryn Aman. A dyna hi. Dyffryn Aman ar y ffordd i godi tlws ysgolion Cymru. Jade Leach yn sgorio. O! Sgiliau! O! Sgiliau godidog gan Chelsea Williams, y capten i Ysgol Glan Taf, a phas hyfryd hefyd drwodd i Molly Burnell! Mae Glan Taf yn ôl ynddi. Mae 'na llai na deng munud ar ôl, ond gall unrhyw beth ddigwydd mewn gêm gwpan. Gwennan Harris dros hanner cant o gapiau i gymryd i hi, ac oedd hi'n gwybod sut i sgorio hefyd. Leach. Y bas yn cyrraedd Gallanders. Kira Gallanders ar ei hat-trick wrth gwrs. Gallanders yr ergyd! A mae mewn! Am berfformiad gan Kira Gallanders. Hat-trick yn y rownd derfynol i Ysgol Dyffryn Aman. A dyna'r chwifan ola, Ysgol Dyffryn Aman yw pencampwyr ysgolion Cymru i'r merched dan ddair ar ddeg, a fy nhw'n dathlu'r holl ffordd adre i Rydaman. Browd iawn, ie.
Maen nhw wedi gweithio'n galed a mae'r ymdrech wedi bod yn dda iawn, ie. Mae ymarferion a pethau yn troi lan i nhw yn wythnosol, so. Be di'r cam nesa i'r genod ma wan? Wel wythnos nesa, maen nhw'n trwyddo i final, maen nhw'n cynrychioli'r Swans. yn Goodison Park. So mae mae gêm fawr arall gyda nhw wythnos nesa eto. O, dyna ffordd mae pêl-droed yn mynd fel chi'n gwybod, ond na, mae'r merched 'di joio a 'na'r peth pwysig yw yw i hybu a hyrwyddo'r gêm a j- c- ceisio annog fwy o ferched i chwarae'r gêm. Tro'r bechgyn dan ddeunawdd un nesa rhwng Llanwern a Dinas Brân. A gyda deg munud ar y cloc, Cic rydd berffaith capten Llanwern Morgan Pratt yn canfod talcen Mamadou Toubai ar ymosod o'r yn penio nerthol i gefn y rhwyd. Sgoriodd Morgan Pratt ail Llanwern yn gynnar yn yr ail hanner cyn i Ibrahim Ismail sicrhau'r fuddugoliaeth a'r gwpan gyda'r gôl yma. Y time nesaf i ysgwyd llaw John Mann, Cadeirydd Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru, oedd bechgyn dan dair ar ddeg Olchfa a Chastell Alun.
Tafliad i'r Olchfa felly, o'r cynnig gan Ethan David, o! 'di sleifio i gefn y rhwyd! A mae'r Olchfa ar y blaen, y capten Ethan David a'r cynnig bold yn taro cefn y rhwyd. Cic rydd i Gastellalun, Ben Thompson ar y droed, chwith! O! Dyna chi gôl! Ymdrech wych gan Ben Thompson i ddod â Castellalun yn gyfartal. Mae Castellalun yn pwyso fan hyn y bel i gyfeiriad Jack Hitchin. Hitchin yn y cwrt, yn gry y bel gan Hitchin. Yn sgwâr ar draws wyneb y gôl ac yn gwyro i fewn. A Castell Alun ar y blaen. A dyna ni, y chwiban ola, Castell Alun yw'r pencampwyr. They haven't been beaten in two years now.

gan ddechrau gyda'r ffeinal dan bymtheg rhwng Bryn Refail a'r Bont Faen.
Ifan Mansour a'r gic rydd y mur yn gwneud i gwaith. A Pritchard a'r croesiad dros ben yr amddiffyn, ac mae Harry Tulliver wedi rhoi Bryn Refail ar y blaen. Gwyn at Collins, amser ydy'r gri gan yr athrawon ar yr ochr. Collins ar ergyd! O, 'na chi, gôl! Gôl gwbl wych i ddyblu mantais y gogleddwyr, dim gobaith i Hartman yn y gôl i'r Bont Faen. Logan Roach sy'n paratoi i gymryd Y gig cryf. O! 'Na chi fwled gan Roach! Ac mae Bont-faen yn ôl yn y gêm yma! Hanner awr yn weddill. Bwled o ergyd gan Logan Roach. Collins a'r gig gornel. Yn cael ei chlirio, ond cyn belled â Callum O'Donnell! O! Ergyd gwbl hyfryd gan Callum O'Donnell i'w gwneud ti'n 2-1. Dyn nhw'm yn sgorio goliau sâl yn y gêm yma. Kai Edwards yn ceisio cadw'r meddiant, ond dyna ni, y chwiban ola, ag Ysgol Bryn Refael sy'n dathlu.
Dwi'n meddwl, pum, pum, pum mlynedd yn ôl oedden ni'n cyrraedd fod wytha. Um, Mae'n ma gret o deimlad a, a gobeithio fydden ni yma eto'n fuan chi. Well, boys are obviously disappointed, as am I. But still, you know, congratulations to Bryn Rafael. It was a, you know, an excellent game and uh, couple of fantastic goals to, to which are worthy of the occasion, I think. O, nes i bigo'r pel fyny, ta hanner ffordd, rhwng rhyw dri neu bedwar, a hitio i stret fewn i dop corner. O, teimlo, teimlo gorau'r bywyd fi, teimlo gorau bywyd. A da, dos am lot o fatha disgyblion yn blwyddyn ni, fod yn onest. Ac i fel bod ni wedi gwneud rhywbeth mor anhygoel hyn, ond...
Myfyrwyr Colegeg Gŵyr a Glannau Dyfrdwy gamodd i'r ca nesa. A hon oedd y gêm gyda'r nifer fwya' o goliau dros y penwythnos. Jack Chambers yn rhoi'r gogleddwyr ar y blaen cyn mynd ati i sgorio hat-tric. Roedd Glannau Dyfrdwy ar y blaen o bedair gol i ddwy pan ddyfarnwyd cic rydd i Gŵyr, ac fe dalodd symudiad wedi ymarfer yn drylwyr ar ei ganfed gyda gol gampus i Cai Owen. Ond oedd hi ddim yn hir cyn i Lannau Dyfrdwy adfer i dwy gol o fantes. Rhediad Luke Blizzard lawr y chwith a Jake Jones gydag un cyffyrddiad yn canfod cefn y rhwyd. Glannau Dyfrdwy, pencampwyr y llynedd, reolodd pethau wedyn, gan sgorio tair arall, gan gynnwys yr un yma i Josh Jones. Bechgyn dan ddeuddeg Ysgol Llandaf a Sir Hugh Owen ddaeth â'r penwythnos i ben. A'r Cofies ath ar y blaen, gyda Cai Wyn Jones yn rheoli ar ei frest cyn plannu'r bêl i'r gôl. Ond fe darodd Esgob Llandaf yn ôl gyda dwy gôl mewn pedair munud, hon yr ail gan Hugo Cochlin ar ôl gwaith da gan Kieran Yannick Wyt. Roedd yn bum gol i un i'r ysgol o Gaerdydd pan groesodd Kieran Yannick Bates o'r dde. Daniel Bowen oedd y cyntaf i'r bêl rydd, ac yna pas gall yn galluogi Caleb Evans i godi'r bêl dros y golwr am gol rhif chwech. Ath Hugo Cochlin ar bêl adre gydag e ar ôl cwblhau ei hat-tric a'r tîm cyfan yn derbyn medal Enillwyr Ysgolion Cymru 2016. great day out um, watching the other games as well in all the schools and it's a just wonderful advert for schools football in Wales. The standard is fantastic. Mae'n uh, ddeuddeg ysgolion di bod yma dros y ddau ddwrnod a oedran o ddeuddeg at 19s fel tai efo tîmau colege. Ac y safon yn safon uchel. A t'mod, ma' ma' hwn mor bwysig i'r i'r i'r plant 'ma sydd yn ysgolion, neu pobl ifanc 'ma sydd yn ysgolion, i ga'l y y fraint o fod mewn lle fel hyn, yn mewn final yn Cymru, a bod y goreuon yng Nghymru.